Vegerin eva Serdar. Serdar? Serdar. Ez tek kirim e. Divê Sinco. Eh. Bextê karê te me. Eh. Me karê xwe kiriye. Îşev em ê bêne Xazgînî. Kilî gihîştine min de divên tey di dilî. Ziravê mêrik qetiya bû. Zor gizê reva dike ha. Debraycar bizan be qayeq îzê kêne.

Te ji xanekî kiran kira me min ca ser wan şandibû meriv. Çira? Sebeb çi ye? Bedê çira te naxwazî ev derece bê serî? Axir qîza me bextewer dibe, bal jî ne maleke xerab e heyran! Zelengoz, tu nizanî ewna çiqasî jor date ya nîha hebûna me heye. Ez dixwazim serê pozê wî serdarî poz bîme û sim kartola jina wî berjê kim. Bira sala me dikeve ser wan. Qadî tirsa wî nede heyran. Hem malika tu bine xizmê he. Dawa, dawa, de, Herîfê Emir, hila bêje. Heta niha çend xinamiya dervê heval estiye ha? Te pêşî de xwe kêm kir wê rabin serserî de bîne. Pêşê da gere merê çi wan nîşande û dî te çi gotin? Hûn jin zanî çi ne? Bira hûn nekevne kêlek devira da. Careke mayîn te hema qeleteke hesa kir, hezit! Tê çi? Ha? De bêje bêje yeke tu nakijî kilo. Te qeleteke mezin kiriye. Careke din ez ti şêşe nebihêl. Meha go be deme. Bêje. Bêje. Xezala me jî. Têmûrê kurê wan jî. Bajêr xwendina bilind e dixwîne. Ez zanim, zanim tu bêj. Tu çi bêj. Nawa heval, hogel. Aqil waqil bernadano. Ez ê warem gora Xezalê û Têmûr bikim. Wî edetên netê ortê bidine hildanê. Çi edet? No ti ew ê bi osa bike kes nebihê. Em ê gunda bimne sosyet. Xelqê wê qersê xwe Xezal Têmûr bike. Ewna zaf in çi zanin. Begî du sal de mala me de bû çi digot? Çi got Bedo? Wê bêjin çûne xwendinê bûne file. Miletê xwe direbin. Lo difarimî. Min te şand çiya wana. Te nikaribû ewna bida serwaxt kin. Karo tu nikarî berzanan jî xeber dî. Wê halê te çabe la bêje. Min çi bigota wexta gilê wan rast bû. Xezalî got, Got babo, sibê roja yîn tama min e. Got her gen û lez ketine dikarin nîşanî bê me bikin. Lê got hema bazaran qelen hate vêwirtî.

Çek û kincê qîza min heye, ez li bidnê xilas bû çû çawa tê mûr û xezelê digot. Weke hezar matê me jî heye. Em ê bi dirse hat hata qîza xwe xerc kin. Qîzê, eva qesdî qesa dike. Eva dijmin e, dijmin. Dixwaze îrfet mixe. Deja were bigije hevala. Were ya çi dike? Ah çi dike? Ya bihecandine ye ha. Te ocax min kol kir. Vê roja ezî te malik min şewitandî. Vê hêja te di reqisî, te di da lotika, di stira. Niha çi bû? Naxwazî xezal jî bextewar be. Ber heval hogira serfinyaz be. Naxwazî xelq jî me re bê eferim. Hev alişverişa pera dane hêzanê. Lê sibê destbaz çirîkê çin bêjin na, xasî xezûrê çin bêjin bê zehla. Bê bêjin tu bî serelva serê qîzan. Bê bêjin a kî tu pak bi. Dê bavê te ê te bê qelem bavî to na ser kurê me, ser kurê me. Bê qelem, bê qelem. Bes e, bes e, bes e, bes e!

Ê Xwedê binbarek û pîroz ke, nan û dew ke, Salehî jî baş e, Xort jî bêqisûr e. Hebûna serdar jî bol e a. Mugapê min merikî dinadiye dereca gula gotin asan e.

Îşa tê qelan çi qas bi birêwa qas e. Ha tu bêje. Erê Apo, min vê sê hemek da wan. Apo, çav ser wan da şand gava bavê qîzê xanînê. Apo hêşka serdar hatiye xavîtiye sinco Apo. Esil birazya min î. Te baş kiriye. Divê gerek merî serê sêrî da pantirê bir tisîne ku barê giran rind bibe. Apo, hela tu bêje vê qelenc xwesî bimre. Apê tey nexa me. Me ava por û gulya nava kirrîn firotanê arij û vêrja mêl da spî kiriye. E bazara ka apê min dike, e derê bavê kê ketiye e. Lolo, Qelen ku heye ew xwe curekî alişverişê ye. Car heye sazê xeberê çêleka xwe divî bazarê ti dî sed manetî. Lê car jî heye ti dî sed pêncî. Çimkî ew ser bazarê ve girêdaye. Lê watê bazara baş ku tê ser meriva hêja kêfa apê tertê ha. Xwedê Wê kêfa. îro Turkê serdêr bide pê da. Erê apo xwedê kêfa te ke kêm neke apo. Lala! Ba tiştekî wa. Wexta ku gundiyê me perzên xwe dibine bazarê. Hayda hayt! Ti ne çil pêncî mayîtî. Lê apê te. Abê te di dest sed manêtî. Çimkî ez serê serî de biha lê dixim. Erê bawo, lê qîz niha biha ne biha vê şeherê Tirbîtê de qîz difirin. Apê qado ez hîvî te dikim apê qado. Şonjo, îna ca qîza qeşik be, apo jeyan jî qîz in, xeh zolate jî qîz e. Erê bira, Bîra min çû min te re bigota. Wê rojê hatin qîza Çaçîkoyî bacanaxê min nîşan kirin. Dekecik hatibû mala me. Nizam te dîtibû yan na? Apo, ev cina wina par havînê hatibû? Ahh! Çaçîko ji wan çiran pênc hezar sê xelat. Ew jî pê bexşandin. Ahh! Senco, Divînît ez jî bê bexşandim. Astê ku min re gotin, got Aferin mêrikî ku rê bavê xwe ye, mêr ser xwe re neyitiye. Wexta bazar e ewsa ku tê ser apê te hêja kêfa min tê. Xwedê kêfa apê min qekên neke. Îro solê apê te erd girtiye. Wê tûrkê serdê bide bêda.

Bira her gul bibne gulê xwedî nasî. Bira her re kal û pîr bin. Em ê ew ê tasîr wexin eşqa her di gulan e. Xwedê saetê bide te apo. Apê xwe do. Ez dê hîvî te dikim apê xwe do. Xenco. Xenco. Mala wa o.

Du hezar pênc sed rûblî. Ha! Li Bebê gava sihet de xestiran ê bazinê zêr a. Her lemişî rê merev de bû. De digo Serdar digo min şeherê kî yê kiriye. Îşar? De Gosîlk de sol de xestin. Şalê cins. Qîzê dêrê baha. Serde hatî digo. Digo cote sol. Dêrekî baha.

Axe reş, bavê Marîko çawa soçê te digeriya, dida, distend, sinco kew dikir. Sinco, hêja qîzê se hewl.

Usta! Ev şerm e axa mişkê we mêrik tê. Axa tu vî camêrî baş nas dikî. Kuro axir ra jî nêjnas dikî. Kuro axa parçe parçe. Ulo ne payî. Keye tu nizan. Ev mêrikeke tu axir nas nake.

Ünal yek weke hebe. Senco. Baş jî ez ê te bixeydim ha. Hevdala min sanzdeh xorda hêje te bîst. Axir nava deba kal bavê me de tiştê sete nebe loma dibêjim. Nava deba kal bavê me tişt distire ê te nebe te bikeve cebe. Deba kal bavê te de çi hebû mali. Deva kal bavê te Na deva kal bavê te de ev xirûsta, ev telewîzyon, ev magafon, ev mebel hebû? Deva kal bavê te de çi hebû? Sara serê serota şêrê xwe re kesk in, bixwin, bijîn, derbas kir da. Axa rast e rast. Dewlet rem e têr e tijî ye. Bi xwe navê here gilî nerê bike. Olo molo tu no şewtyo tu roza ditirsî tu çî pasê çi ye? Wê te bikujin çi ye? Ê mila tiştê tirsê tine. Lê ço? Şerm dikim şerm. Heva wele bile parsê xirabtir ey. Hûrof qisma, wextê camerekî mîna axê, rextê ketke, hatike gihîştê mala wî camêrî, ew nekir ser serê xwe, lê gereke ser serê bavê xwe topayê bide. Te bîst? Paşê jî, Sinco. Hûro axa, hat. Koro axay paçe paçe te bîst? Vala avê neşekî. Axa. Axa. Koro axa xwe hevalê gedek gudanî ne. Heva çend malê em diçûn esa bi cûrekî me dinerîn. Esa bi ten, esa bi nic. Êlê çi dixwazî Sinco? Bi eniya te ye kever baş kir. Şiyanê qîza te vir o. Şerê fera ya. No wekî rûyeta qalin be. Tê ser kevî. Niha gerek e tu şûrtiyê bikî. Texa te re hêrs xeber didin.

Gurayte, Ser xatirê bedewê xwişk, çayê tilisî gişkî dike bi gera bêjikê. Te bîst? Wala axê ne şer dî. Sinco, ez ver topayê te sed pencî malî bela kirim. Sey mali sed manat hewa te re bû çiqas? Hezir ke. Sinco,

Yan Ezîzê ku rabe guda tûye yan jî qehna came mirazê ku cême tûye ê Baş e jî. Na ji wekî tûye daweta vî camê lê belê. Em ser na wî jî xeber bin. Erê. Axir Ax qardaş, kî terine, kê çûye, çi çûye, kengê çûye, kata çûye? Tere topay lazim e? Tere pere lazim e? Xwayê perê xwe veco bir. Hî? Başê ji Ax Şenco. Temiya min te, temiya min te be. Benir, cê ku axê lê ye bê le bira Axa derece derbas ke da. Bê.

Merî hev dilê re be. Me yekê nazikî to ne tu. Hewrî li ir û to bayê xwe te ranî. Rahmetê bavê oxe. Apo, tenê sala îsal min mala efendî Qirşû da panzdeh to bayî daniye. Zor e, zor. Serê to bayî

Camê li şikavê bûne. Apo bira xalo şaya bide. Şayî baş e nexwir, şayî cin e te, cin e. Zalim, zalim birê Apo. Du jin em ne halekî ne, li malekî ne. Velo bû. Berê wextê yekî daweta ku rêxa dikir, ew bizmamê wî, xêrxwazê wî top dibûn, dikirin, dixwarin, didane derbazkirinê. Lê naka tûzexa pera ne. Îja wê herra bikevne ci. Were rûnê rîstî. Kerebke, kerebke were rûnê. Kerebke apo, kerebke pêşe pêşe gilê xwe bije. Îca wê hev re bikevne lehcê. Çika wê çiqa vê ser şaya hana. Ey hicey xwe rahat ew ew yê kuşt e. He? Apo! Wê rojê belê qîza Qurxalê Qura Bêbil hate malê. Araq Ekildayê hatiye. Ev jî bi qîzê te xêr e. Bimje şikir min xêr e. Gelekî hûn bêne ser soneta kurê min. Qîzê min got, Şerm e, eyb e, kurê te teze du salî ye. Hop bo! Apa tu kes zanî apa. Dibêjî Siramela çawa bû? Belê bû. Siramela tiştê wan tune bû lo. Kê dîtibû? Bavê qîzê rabe topayê qîza xwe bigerîne. Ew sosretîya heta hetayê ye. Wele sosretîye mêrik çi bêje cî ye. Kes îşê îsta bikire.

Kêleka kooperatîvê ser çi? Serfe serfêza mala qerxaş e. Belê. Delalê dilê te sinci ê delalê dilê Çi min. be Reza? Apo! Belê. Sopayî anîne. Çêbê! Çêbê! Çi ye Reza? Seqir hazir neke, cixarê min bîne.

Eva sê mehe sa mijûle lolê nikane bê ma. Ew têmû ne şîranê dihatine, ne nîşanê dihatine. Ê lola xweşik. Lê te tenê xwendin hêsa ye. Ê. Kocê Xolî ketiye derdê gerr. Xeza Têmûr cem her. Kêf kêfa wan. Wira fîno tadron te je. Ê cem te çeye. Daha baş e tu cihêzekî baş wana re hazir ke cihêz.

Yî, ewle bi reş çi qo fêr çaxê bi reş e. Lê sava zikê dev reş. Îjo kese beş xulî nogere. Ez divêm Sincu, meznî nehî te nas dikin. Qedrî te cawan heye, hera xwe bamja naçe ye. Divê sava aşvêş papa xwe girtine, rê min nagire ser imcê mezin. Lê xwişkê gunekar ew e. Ez xwişikê çav kirim. Ne roj dibe bira navê Meriya cîbe Pari nîvcî be. Qîzê bebê qawe çiqo rast be her tişt êda dertî. Lolê to jî rind in êrî canê bidê min. Sed rind. Ê ne peya lolê heft devekê erd ezman zane. Berî rojê deh donzdeh jinê gundê be têne pey min. Ê ez jî înkar nakim biçe.

Wî rojê bira kêleka me esa çîk dida dê ev reqa navxê bûye ebe. Lolê ziravê min qetiya min got ev mirazê qeçka min çavê min da nemîne. Wî xwedî neke qîz dê bira êşa te nefaka keve. Ew nefaka cînorê min keve nexêrxwazê te keve. Lolê min sinco da pêşa xwe em çûne nehî ser doxtir. Doxtir yekî mêr bû lolê gazî min kir ez pirme û taxa xwe.

Hey, paşê bînam hate ber min. Lê lolê. Lolê. Na, dox divê me yê malê be. Xezala min çi hebe, bi her rinduyê nexweşe ziya xwe fehm ke, ne lolê. Qîzê, îja ka xelqê xerî meriya bi nê re, ka qîza meriya. Pî, ev jî qîzeke mîna xezalayê.

Divê hemberî qalemê standî bibêje ew cihêz çi ye? Xelq helahê gelekî dide jî ew çi cihêz e? Çavê wê daşe. Hila bila silametî Teymûrê zade bê. Te tînê ez ê bilim. Ew gorreşa lepireş Selmê bê lê rûnerê.

Lolê! Bira saet qelatê bide oskê sirexre têrî zêdeke hewara wî malê û lolê bê. Lê çi? Yî, oskê tu wekî bi xeber nebî sê birî şeş kero. Lolê gur çika min e. Lê xwa xwarî. Te ne daxuş

Îro îro me xwendina xwe kota kir. Em rabûn wakî bêne gund. Stansiya avtobûsê de gundîkî me dît. Mêrik dilê xwe xwe sax her tişt me ra gilî kir. Em ji stansiyê dilşikestî paş de ve. Paş de vegeriyan. Îdî em nayên ne min gund. Şer me babo. Ders pro prot me. Ço. Heh. Em ê du spa nîbro bi firindê herin, bibaxşînin dema xatirê we. Ço.

Lê ev cihêzê me kiriya min çav kir. Te çav kiriya se jî bifiroşe. Ey me çi erd ev çi bû? Ev çi bazar bû, ev çi qizilduman bû? Zanî çi? Serî ew e zarê me gihîştine mirazê xwe. Me ast kir. Min û zara em derketine bi pêşberî dinyayê. Me ast kir. Terê here çika govendekî bide ser.